И. Дмитриев Тургучаан үрдүгэр үстүгүллээх пьеса оонньуур дьоно Сургууйап, учуутал красноармеец, кычаан уон түөрт саастаах оскуола оҕото Дьөгүөр, кычаан аҕата, Огдуу, кычаан ийэтэ, Караханов үрүҥ офицер, маҥнайгы иккис саллааттар, маҥнайгы төгүлэ, Дьадаҥы ыал балаҕанын иһэ ыам ыйынааҕы түүн уу чуумпу аана аргыый онтон улам эбэн тиэтэллик тоҥсуйаллар тоҥсуйбахтаабыттарын кэннэ эмээхсин айманан соһуйан уһуктар ол дуу быы сиһиттэн тахсан аан диэки барыах курдук буолан иһэн төннөр дьөгүөр дьөгүөр ааммытын тоҥсуйаллар уугун Хайыыбыт туох кэллэҕэй? Дьөгүөр быыс ыйытта. Оттон аһар инибит огдуу ааҥҥа тигэн. Кимгиний бу? Киһи саҥата сургуйаппын, учуталбын. Огдуу Дьөгүөргэ сургуйуоп учуталбын диир дуу? Кычаан оронуттан. Биһиги учуталбыт ийэ ас-ас. Дьөгүөр ас доҕорча. Огдуу аан олуурун төлөрүтэ төлөрүтэ хантан бачча түүн кэлбит бэйэккэ этэй ыраахтан кэлбит көрүҥнээҕэдэр киһи киирэн кэлэр тула көрбөхтөөн ылар сургууйап дьиэлээхтэр куттанымаан бэйэҕит эрэбиккит дуу мин маннааҕы оскуола учууталыбын сургууйаппын билэр инигит дьөгүөр мас тайаҕынан арыычча сыылан быыс кэнниттэн тахсар хайа билэн буоллаҕым дии биһиги манна үөрэнэр киһилээх дьоммут сургууйап чэ үчүгэй олох маска олорунар дьиэлээхтэр тугу биллигит дьөгүөр суох оччо тугу да билбэккэ олорор дьоммут таһыттан киирбит киэһэн тугу биллиҥ Хургуев, мин да соччо тугу да билэ көрө иликпин. Дьөгүөр олох маска кэлэн олорор эмээхсинигэр этэр, «Чэ, огдуу чэйдэ туохтаарыы, бураахтан кэлбит киһи, огдуу тиэтэйэр. Ээ, сылабаарым уутун саатар сүөкү охсон кэбиспиппин, арай уот отто охсон ылыыһыбын. Сургуевка биһиҥ тугун түүннэри түбүккэ түстэххитин мин санааба сүрдээх Мин санаабар сүрдээх дийтэлбин ээ дьөгүөр. Сэрэйдэхпинэ бэт ыраахтан кэллэҕиҥ уонна ыраахта баран истэҕим буолуо биһиги дьиэбит бэрт кырыы сиргэ турар мээнэҕэ манан кэлбит үһүгүн. Үнүрүүн бэт ыраах барбыт курдук этэллэрэ дьэ кэпсээ кыһыл үрүҥ хайаһан тураллар. Сургууйап кырдьаҕас бэйэҥ да билэн көрөн олорор быһыылааххын онон быһаччы кэпсэтиэххэ. Мин кырдьык киэтэлбин. Син ыраах баран иһэбин. Огдуу уот оттон эрэрин көрөн, кэбис, кэбис, түүннэри уот оттон умуоҕун. Түүн ортото үөлэскэриттэн буруо наардаҕына бырааттар уорбалыы дьон буолуохтара. Манна чугас эргин бааллар ини. Огдуутуу кыдьыктаа. Оттон тиийэн кэлэн сиэтэхтэрэ ол дии. Оһоҕор уурбут хардаҕын төттөрү ыла охсор. Сургууйап. Манна сылдьыбыттара дуо? Огдуу. Биһиэхэ хата сылдьа иликтэр бу аҕайах хонуктааҕыта арҕаа ыалбыт Быыра уолун атын дьиэтин таһыттан тутан илдьэ барбыттар этэ. атын Дьөгүөр атаҕа суох киһи ханна да сир өппөт буолан тугу да билээхтээбэппин, ити эмээхсин билэн-көрөн кэпсиир сураҕа бу дьуоҕара үрэҕин сүнньүнэн аттаах саалаах дьон кэлэр-барар буолтара аҕыйах хонно. Хата бу эйигин хайаан таба көрбөтүлэр огдуу куттанан аны суоллаан манна тиийэн кэлэннэр дьархай буолуу Дьөгүөр Инньэ гынан сиэхтэрэ Сургуев суох куттанымай мин биллибэккэ-көстүбэккэ сырыттым, аппын ойуурга баайбытым, бэйэм бэр чуҥнаан кэтэһэн баран бэккэ сэрэнэн саһан киирдим. Ол сылдьар дьон били Аммаҕа хотторбут үрүҥнэр тобохторо бытанан баран эмиэ мунньустаах атыы сылдьар үдьүһүннэрэ эмиэ онно-манна быгыалаһан эрэллэрчэ кырдьаҕас, кистэ уһуох мин субу түүн Дьуоҕара үрэҕин сүнньүн таарыйбакка ханан эмэ эргийэн тургучааҥҥа сыккыс төрдүн диэкинэн түһүөхтээхпин хайдах ханан барабын сүбэлээх ыйан кулу огдуу аймана түһэр оо дьэ иэдээн манна олордоххуна түбэһэ кэлэн өлүү буолуо бэйэм мин тахсан иһиллээн киирим күөснэр дьиэҕэ олорон иһиллиэм дьүөгэрэ Дьөгүөр толкуйдуурдуу ол һыкка сүрдүгэр диэри дьуоҕараны бата бардахха бэл иккиттэн ордук оттон ол Эргийэн бардахха төһө ээ буоллаа дии, хайдах ханан бардахха хатанара буолла. Хургуйап, үрэх хүннүнэн урут сылдьыбытын билэбин. Ол саалаа дьоҥҥо түбэспэт курдук бардарбын диэн этэбин. Суолла ыйан кулум. Дьөгүөр, суолла буолаахтаан урут ким оннук суолламмыта-истэммитэ баара. Бардар бараммат уһун элгээттэр хаайар буолуохтаахтар, баччаҕа сир-дойду бары уу буолан турдаҕа дии, Фургуев, ама букатын сатаан барыллыа суоҕа дуо? Дьөгүөр, баарынан баар буолуо да, соҕотоҕун булан барбатыҥ чахчы, Фургуев, үчүгэйдик ыйан биэрдэргин. Дьөгүөр, төһө да ыйбыт иһин, элгээттэри эргийэ сатыы сылдьан билбэт киһи били баҕайыларга түбэһэ түһүөҥ. Саараан олорбохтор, кэбис-кэбис, соҕотоҕун бардыҥ да түбэһэриҥ биллэр. Ол бырааттарыҥ олус кырыктаах дьон сураҕа. сураҕыраллар. Сургуев, инньэ диэн олоруом дуо? Дьөгүөр, өлүөрүм буоллар бэйэм барыстарбын супту түһэн эрэйэ суох тахсан барыа этибит ону баара бу олордоҕум дии. Сургуев, да чэ ыйан көрдөөҥ дии барабын. Дьөгүөр, бэйи эрэ саарыыр, арай ити оҕо билиэх этэ. Тука, кычаан уһуктаҕас сытар инигин кычаан ээ өндө өндөйөн көрөр уһуктаҕаспын сүгүр чэ тур доҕор сүбэлэһэн көрүөх эр киһи буоллаҕын дии бачча киһи кычаан туран олорор мин билэбин ээ били сэргээски дьиэтиттэн тугучааҥҥа киирэри билэбин дьөгүр инньэ диэн хайыахпытый тукаамарай эн сирдээн биэрэргэр тиийэҕин улахан киһигин Аккамыйы үөрүйэххин таҥара көмөтүнэн баҕайылар ол баҕайылар харахтарга көстүбэтэргит үчүгэй этэ Сургуйап оҕону ыытыман кэбис үчүгэйдик ыйан биэрэргит сөп этэ Тургучааҥҥа киирэн да баран бандьыыттарга кэтиллэ түһүөхпүтүн сөп дьүгүр сатаан барыа суоххун алдьархайга түһэйиэххин билэн олорон хайдах да мээнэ ыытан кэбиһэрим табыллыбат айыыта бэрт чэ тукаам тураҥҥын дьип-чап оҥостон кэбис бэйэҥ аккын илдьэ бар кычаан сөп туран хомуммутунан баран сургуйапча буоллун инньэ диэн хайыахпытый таһырдьаттан огдуу киирэ огдуу туох да биллибэккэ дылы кычааны көрөн хай бу тоҕо туран кэллэ долгуйа бу ханна бараар Дьөгүөр холкуту ээ бу учууталын сэргээски дьиэтигэр диэри тиэрдиэҕэ огдуу соһуйан тиэрдиэҕэ да ол хайдах онно Оҕону бу үлүгэрдээх кэмҥэ оргууйам. Оҕону ыытыахтаах ийэм биэрдэргит, бэйэм да барыам этэ диирбин ылымматылар. Ордуу кэбиис куттала бэрт, суох-суох оҕону ыыппаппын, ыйан биэрээ үчүгэйдик, барыа буоллаҕа дии, дьөгүөр. Чэ-чэ ол бу диэн туорайдаһыма, сатамматын билэн этэбин. Инньэ диэн бу киһини билэ-билэ бандьыыттарга уган биэрэбит дуо? Уолуҥ туох да буолуо суоҕа, сэргээски дьиэтиттэн төннүөҕэ. Ордуу төннүөҕэ буолаахтаан сымыйанан Ол Сэргээски дьиэтиттэн Тугучааҥҥа диэри учуутал соҕотоҕун булан барар үһү дуо? Дьөгүөр соҕотоҕун булан барыа суоҕун бэйэҥ билэр эбиккин дии уонна кэлэн этэҕин дуо? Кычаан учууталын Тургучааҥҥа чугаһатан кэбиһиэҕэ огдуу. Оо, өлүү эбит оҕолоор эчи ырааттаҕа били күтүрдэргэ түбэһэ түһэр алдьархай буолуо оҕону дьахтары да харыстаабат дьон курдук этэллэр соҕотох оҕобутун Дьөгүөр дьоҕо чэ дойҕохтуу туруоҥ дуо уолгун тэри хайа били бырааттарыҥ тиийэн кэлээйэллэр огду оо өлүү да буолар эбит тиэтэйэ саарайа уолун хомуйбутунан барар сургуйап чэ итиччэтигэр мин аппар тахсыам хотон кэннинэн бардахха отох баар онно күүтүөм дьэ мин бардым этэҥҥэ олоруҥ сотору бандьыыттары ыраастаатахпытына сылдьар бу эрэ буолуо суоҕа хата аны күһүн кустуу кэлиэм Кычаан биһикки куска арааһа тойон дьон буолуохпут саа да баар буолуо, тиргэлиэхпит даҕаны, Дьөгүөр. Чэ этэҥҥэ тиийиҥ, күһүн арыый буолларбын үһүө да кустуох этибит. Сургуйап тахсар, огдуу нусха солор бохтообуппут сыччах күҥҥэ көрбүт соҕотоҕобутун туохха-туохха ыытан эрэрбит буолла тамниер. Оттон айыы тойон таҥара кыраҕа кыаммакка көмөлөһөө ини. Кычаан, ийээ, таҥара букатын суох эбээт. Ол хантан кэлэн көмөлөһүөй? Огдуу сүгүн! Ону-маны тыллаһыма бу үлүгэрдээх дьылга-күҥҥэ таҥара баар да суох да буоллун иһин этэҥҥэ сырыттар диэн этэбин. Дьөгүөр тукаам аккын хотонтон таһаараат ойуурга киллэр онно миинньээр, кытаат эр киһи буоллаҕыҥ дии. Кычаан хомунан бүтэн тахсаары тэринэр огдуу хайа тукаам бардаҕыҥ ити дуу оо дьөөлүү да буолар эбит оттон инньэ диэн хайыахпытый үчүгэйдик эрэ сырыттар. Дьөгүөр дьорҕойбут буол дьорхойбут буолан бу эмээхсин даҕаны эти мээрик буоллаҕай кычааҥҥа тукаам чэ бар тахсан истэҕин тохтоо эрэ бэттэх кэлэрэх халлаан билигин да соччо сылыйбакка турар ыстааныҥ чараас тутугуй таҥаһын туппахтаабыта буолар дьиҥэр имэрийэр чэ бар кэлээригин тумул күрүөтүттэн били атыҥ адаҕатын аҕалаар эрэ кычаан тахсар огдуй бэйи мин оҕобун тахсан көрүүм тахсар Дьөгүөр санньыйан олорор табахтаары саппыйатын ылар оҕом хайдах туох сылдьаахтыыр, огдуун барахсан хата олус утарсаахтаабат ээ. Уу эҥин эҥин күн-дьыл үөскээн түннүгүнэн баран көрөр онтон муннукка турар таҥара мэтириэтин диэки хайыһан айыы тойон таҥара суос соҕотох оҕобун аһын харыстаа кириэстэнээр гынан эрдэҕин огдуу киирэр огдуу оҕом бара тураахтаата хайа бу оҕонньор эмиэ тоҕо итиннэ баран салҕаластыы турда кыаммат аата дьөгүөр Эйс, манна түннүккэ баҕар саппыйан хаалта буолаарай диэн. Огдуу, саппыйаҕын тута сылдьаан буолбат дуо? Быыс. Иккис төгүлэ. Бэстээх үрдүк сир, ыраахтан улам чугаһаан ытыалаһар тыас иһиллэр, онтон аттар туйахтарын тыаһа чугаһаан кэлэн, тохтуур аттарыттан түһэр дьон кэпсэтиитэ иһиллэр саҥа. Кычаан түһэ оҕус, аттарбытын көстөр сиргэ манна баайталыах суох, кытаат түргэнник. Сургуев кычаан сырсан тахсаллар Сургуев тахсаат бинтиэпкэтин туппутунан бэскэ сөрүөстэн туран кэлбит сирин диэки өттүн кэтэнэр Сургуев маладьыас эбиккин аккыттан эһиллэн хаалбатын ыксаан уолуйан охтууга диэн куттаммытым сибилигин тиийэн кэлиэхтэрэ кычаан оттон биһи хайда буолабытый сатыы куотабыт дуо Сургуев суох доҕоор мин манна хаалабын эн бараҕын кычаан ыксам тоҕом ханна дьиэбэр соҕотоҕун доо сургуйап суох дьиэҕэр булбатах мантан инньэ аны эн соҕотоҕун бараргар тиийэн тургучааҥҥа мантан сыкка сүрүө чугаһаатаҕа буолуо билэр инигин кычаан билэн билэбин сургуйап оччоҕо өйдөөн иһит эйиэхэ бойобуой сорудах бэриллэр сааһыҥ хасхыный Кычаан, уон түөрпүн туолан уон биэспэр бардым, сургуйах букатын улахан киһи эбиккин. Кыһыл эн миэс булуккун сөбөбүт. Эн саастыыларын кыһылларга көмөлөспүттэрэ бэрт элбэх. Эн билигин кыһыл армеецкин сэриилэһэ дьаан онон аны мантан ыла соҕотоҕун Кычаан ыксаан, суох соҕотоҕун барбаппын сургуйап, куттанаҕын дуо? Кычаа, кычаан куттанабын сургуев оннооҕор билигин вульжор тотунан ойутарга куттамматаан дии суолбутун күөйэ сүүрдэн эрэ бандьыыттартан хайдах курдук мүччү ойутан таҕыстыҥ этэй мин эн кэннигиттэн эрэ бара кыахтаам суолу билбэт буолан мантан сыккыска диэри билэр киһи дөбөҥнүк тиийиэҥ мин манна хаалан тохтотуом куттаныма кычаан суох мин Мин букатын куттаммаппын, суоммин эйигин өлөрүөхтэри диэн куттанабын, онтон куттанабын, сургуйап кэлби сирин диэки көлбөхтүү кычаан, сыыр сирэйигэр хаптай ытыалаан субурутар хардараллар. Кычаан өйдөө, иккиэн бардахпытына син биир ситэн ылыахтара. Эн бар түргэнник хойутаары гынныбыт, эн сорудахха бараҕын күүскэ булгуччутук. Бэлэмҥин дуо? Кыһыл армеец Кычаан Иванов советскай былаас туһугар сорудахха барарга бэлэмҥин дуо? Кычаан ыксаан, бэлэммин барабын. сургуйап сөп үчүгэй өйдөөн иһит сыккыс төрдүттэн тургучааны өрө барбахтаабытын кэннэ кытылга охтубут харыйа баар болуо ол анныгар тыы түҥ нэһиллэ сытар эрдиит анныгар баар булуохтаах эн тиятта уҥуор тахса оҕус уҥуор тээргээн ыылын билэҕин дуо кычаан ньохордору дуо билэн сургуйап эмиэ ытыалаһар бандьыыттар биһигини манна иккиэн бааллар дии саныахтара аттарбытын көрө-көрө ону бириэмэ баар сөп. Дьэ, ол ньохойдорго тии, онно биһиэннэрэ бааллар. Бу бэргэһэбин илдьэн биэр, бэргэһэтин устан кычааҥҥа кэтэрдэн баран баайан биэрэр, бэйэтэ кычаан, бэргэһэтин кэтэр кычаан. Онон бүтэр дуо? Сургуйа бүппэт. Уонна туох буолтун сиһилии кэпсээ, бэргэһэҕин биэр, бэйэлэрэ өйдүөхтэрэ билэллэр. Өскө аара туохха эмэ түбэстэххинэ, бэргэһэҕин бэлиэ соҕус сиргэ кистии сатаа барытын өйдөөтүҥ да кычаан сөп өйдөөтүм ыксыыр саарыыр икки ардынан буолар оттон эн хайдах сургуйап быһа түһэн красноармеец кычаан иванов бэриллибит сорудо толорорго бэлэмҥин дуо кычаан бэлэммин өссө даҕаны саараан турар сургуйап кытаанахтай чэ түргэнник сорудаҕы толор бар кычаан турбахтыыр тугу эрэ этиэх курдук туттан эрдэҕинэ чэ бара оҕус сиэтэй кычаан кычаан барар соргуйап соҕотоҕун хаалар ытыалаһар мастан-маска сөрүөстэ сылдьан ытыалаһар, онтон сыыр сирэйигэр сытан ытыалаһар, бандьыыттар адьас чугас кэлбит саҥалара иһиллэр бастакы саҥа. Сэрэнэн-сэрэнэн ытыалааҥ. Тутуу тута ыыталаайаҕыт, бааһырдан дуу тыыннаахтыы тутуохтаахпыт, үөгүлээнтэрэ, «Эй, кыһыл ыамалары бэйэнэн ханна да барыаххыт суоҕа, эрэйдэнимэн, тыыннаах хаалыаххыт буола тахса кулуҥ. Чэ, хайа, хардаҕытын этин!» Ольгуев харда тылбыт бу баары ытыалаан собурутар бандьыттар эмиэ ытылыыллар бастакы саҥа нохолоор мээнэ ытыалааман сэпкэтин харыстааҥ бу томтору эргийэн ылаһатааҥ иккис саҥа кэлин өттө аһаҕаһа бэрт киһи сатаан киириэ суох бастакы саҥа хараабырай бырааттар ханныгын дэһин эргийиҥ тыыннаахтык тутуохпут булгуччу ээхтэрин этитэн төннүөхпүт иккис саҥа эттэрин сииннэрин сэймэктээн ээхтэрин этитэр баҕайыбыт ини Сургуйап, этитиэххит суоҕа, хааннаах бандьыыттар эһиги хааны торҕотон чэгиэн этии-сиини сэймэктииртэн атыны билбэт сатаабат дьоҥҥут ититинэн тугу да ситиһиэххит суоҕа. Икки саҥа. Экки эбээт эттэҕим баҕас эридьиэһин бэрт киһи аҥардас акаары хадааргынан тугу эмэ туһаныам диэхтиигин, чэгиэн этиҥ сэймэктэннэҕинэ атыны тыаһааҥ, туруоҥ. Бэйи, көрүөхпүт нойон, Сургуев. Билэҕит дуо, эһиги этим-сииним сэймэктэннэҕинэ ордук эрдийиэм, биир да тыл эппэккэ сөһөн күүрэн туран өлүөм. Иккис саҥа. Акаарыны дойҕохтоомо, кин сириттэн сүтэртэн ордук дьулаана туох баар үһү ама. Өйдөөх буоллаххына өлөртөн куттаныах тустааххын, Сургуев. Кырдьык мин өлөртөн куттанабын, ол эрээри өлүү да араас буолар. Кырдьык иннигэр өстөөх илиититтэн өлөрбүттэн куттанымаары турабын. бастакы саҥа кырдьык иннигэр да ол тугуй бассабыыктар эһиги кырдьыккыт өбүгэ саҕаттан үгэһи үлтүрүттүгүт ыйааҕы дьылҕаны ыстыгыт ити дуо эһиги кырдьыккыт сургуйап ол үгэс дьылҕа ыйаах диэниҥ бар дьон үйэ тухары баайы батталыгар олоруохтаах диэн буолар дуо иккис саҥа түскү түксү дойҕохтуу һытыма Бэрин эбэтэр сибилигин саба түһэн тутан ылыахпыт. Ким кырдьыга кыайарын дьэ көрүөхпүт. Бастакы саҥа. Хараабырай бырааттар киирэн иһиҥ. Ытыалыыллар Сургуйап эмиэ ытыалаһар. Бандьыыттар улам киирэн иһэллэр, төгүрүйэллэр. Сургуйап көрбөт өттүттэн ikki бандьыыт түөмэн киирэннэр үрдүгэр саба түһэллэр. Ол кэмҥэ атын бандьыыттар саба сырсан кэлэллэр кинилэри Кинилэр бэһиэлэр Сургуйап өр охсуһарда элбэх киһи тутан ылаллар баһылыктара. Дьээрэ атас кэпсэттэхпит, биирдэһин ханнан эйэтэ тарт. Дьонугар ылың бырааттар тула сүүрэн көрдөөн суолун суоллаан, ол бэдик оҕочоос быһылаата кутталыттан куобах курдук ханна эме ныкыйан сытар ини ньыкыйан. Сургуйабы кэлгиэллэр бандьыттар сорохтура кычааны көрдүү бараллар. Сургуйапка хайа дьа туо тойғохтуох курдуккун Дьоҕойонуҥ ини билигин атыны-туойуоҕун, ханнаный били бэдигин сургуйар. Билбэтим, наадыйар дьон буоллах буллаххыт дии, куттанан куобах курдук ньыкыйан сытара буолуо баһылыктара хоһурҕаһа хорбуккун турбуккун тылгын тылбыйтарыам этэ тарт бэдиккин ханна ыыттыҥ хантан ханна баран испиккитий этэ тарт сэбиригин дьууктаан кэбиһиэм сургуйап саҥарбат ырааҕы халлаан саҕаҕын диэкинэн одуулаһар абаран Саҥарбаккын, халлааҥҥа хантаарыҥныгын көрбөхтөөн эр, көрбөт буолуоҥ, кэпсэтиэхпит, Кургуев кэпсэтииби бүтэн, бүтэн турар. Биир бандьыыт тиийэн кэлэр баһылыктарга хайа туох баарый? Бандьыыт бэс чагда кумаҕар суол хаалбыт быһыыта өрүс диэки барбыт баһылыктара. Чэй түргэнник суолун ирдээн Ньарбайдыын баран тутан аҕалыаҕыҥ ырааппатаҕа буолуо икки бандьыыт бараллар Сургуйапка дьиэрэ атаһым кэпсэтиэх эрэ Сургуйап кэпсэтиибит бүтэн турар диэбитим ээ баһылыктар суох кэпсэтиибит дьиҥнээх дьэ саҕаланна быыс үһүс төгүлэ күн тахсыан аҕай иннинээҕи кыыһар туҥат халлаан халааннаан турар Тургучаан өрүскэ тыла, ким да һуох, ыарахан санньыар музыка дуораана иһиллэр, илиитэ кэдирги кэлбилибит сургуйабы икки бандьыыт харабыллаан киллэрэллэр баһылыктара киирэр, ким да саҥарбат, икки бандьыыт барар баһылыктара сургуйа иннигэр өр төттөрү таары хаамыталыыр баһылыктара даа кырдьык кэпсэтии тахсыбата тохтуур хомойуох иһин Тахсыбата. Эн үөрэхтээх киһи эбиккин. Билиҥҥи быһыыны-майгыны олоҕу политическай өттүнэн ырыҥалаан өйдүүр буолуохтааххын. Билигин иккиэйэхпит, саатар тиһэх төгүл аһаҕастык, чиэһинэйдик кэпсэтиэххэ сөбүлэһэҕин. Сургууйап турбахтаан баран, чэ буоллун даҕаны, тугу этэрдээххин? Баһылыктара, мин Караканов диэммин, эмиэ эн курдук учуутал этим уруккута, Сургуйап. Чэ, тугу этэргин эт, иккиэн да тиэтэйэр буолуохтаахпыт. Караканов. Эн этэргэр мин бииригэр эрэ сөбүлэһэбин. Кырдьык биһиги эн саныырын курдук баҕар быстах кыайтарыыбыт даҕаны. Бассабыыктар былааһа быстах алҕас ыллылар. Россияга судаарыстыбата айгыраабытынан туһанан норуоту иирдэн былааһы ыллылар. Дьэ этэрэ, былааһы ким салайыай? Кимнээх баһылаан көһүлээн олоҕу-дьаһаҕы көрөн-харайан иилээн-саҕалаан олоруохтарай? Сургуев, биһиги большевиктар, норуот. Караканов, большевиктар. Үөрэхтээх большевик угатын аҕыйах ахсааннаах эбээт, норуот диигин. Ханнык норуот? Үөрэҕэ суох, хараҥа бааһынайдар, кочегардар, куруусчуттар дуо? Хургууйап, эн ону сатаан өйдүөҥ суоҕа. Аныаха диэри өйдөөбөтөххүн, билигин миэхэ бириэмэм да суох быһыылаах, советскай былаас туругуруо, биһиги былааһы олохтоохтук ыллыбыт, общество сайдыытын суол оннук. Караканов, сымыйа, олох сайдыыта итинник суолунан барбат тохтуур. Кырдьык биһиги быстах кыайтарыахпытын да сөп. Холобур, бу билигин быстах чугуйан сылдьабыт. Кыраныысса таһа бүтүннүү биһигини өйүүр, большевиктары үүрэр, Россияны быыһыыр кэм кэллэ. Тохтуур. Эт эрэ кырдьыккын, өскөтүн мин оннубар эн эбитин буоллар бу миигин хайдах гыныаҥ этэй? Эн илиигэр мин түбэспитим буоллар диэн этэбин, Сургуула. Сургуйап. Төһө буруйдааххынан көрөн, советскай былаас норуот дьүүлүгэр туруоруох этибит. Караканов ыараханнык дьүүллэниэм эбитэ буолуо. Хаамыталыыр. Кырдьыккын этэҕин, аны мин кырдьыкпын иһит. Биһиги икки ардыбытыгар билигин сэрии бара турар. Биһиги сэриилэһэ сылдьабыт. Тургучаан дэриэбинэтигэр тигэр соруктаахпыт. Ону эн суолбутун бүөлүү түстүҥ. Сургуев, ол аата сорукпун ситтэҕим. Бу түбэлтэҕэ мин кыайыылаах турдаам дии, Караканов. Ол эрээри эн биһиэхэ билиҥҥи билиэҥҥэ түбэстиҥ. Билигин оҥорбут буруйга сэрии сокуонунан дьүүллэнэҕин. Бу эн тиһэх түүнүҥ. Бу сарсыарда эйигинэ суох күн тахсыа, күөрэгэй ыллыа. Бу тургучаан үрэх туох да булбатаҥ курдук холкутук уста сатыа. Эн аны букатын суох буолаҕын, өлөҕүн. Ама өлөртөн куттаммата каарыыһыгын доо? Сургуйап урут куттанарым билигин суох. Кыайыылаах кудук хананан туран өстөөх илиититтэн сэриигэчиһэни диги өлөртөн киһи куттаммат буолар эбит. Караканов. Кураанах дойҕох, итэҕэйбэппин. Билэҕин дуо били уолгун тутан аҕалбыттар. Таах эрэйдэммиккин. Онон кыайыы биһиэхэ буолбут. Бу түбэлтэҕэ. Сургуйуппут аҕайбаппын. Чэ, тиһэҕэр тиийэ чиэһинэйдик кэпсэтиэххэ. Кыайтарбыппын билиниэхпин уолу аҕалан бэйэтин көрдөрүҥ. Караканов суох, ол сатаммат. Сургуев ол аата сымыйа эбит, Караканов. Көрүһүннэрэр сатаммат, эн ытыллаҕын, оттон уолу дьиэтигэр ыытыахпыт. Кини эн тускунан билбэтэҕинэ эрэ сатанар. Фургуев буоллун даҕаны сөпкө быһаарбыккыт. Ол эрээри чахчы итэҕэйиэхпин бэйэтин оннугар бэргэһэтин аҕалан көрдөрүҥ, Караканов. Бэргэһэтин да, ол аата тугуй? Соох сатаммат, Сургуев. Ол аата сымыйа буоллаҕа. Дьэ, дьэ уонна кэпсээн бүттүбүт. Караканов илиититтэн бэлиэ биэрэр икки саллаат киирэр. Бырааттар, этэн биэриҥ эрэ, бу киһиэхэ били уолу хайдах туппуккут туһунан. Манныгы саллаат. Уолу үрэх төрдүттэн тутан ылбыппыта ырааппатах мас төрдүгэр ытыы олорор эбит Сургуев. Сымыйаҕыт, бэргэһэтин аҕалыҥ, биитэр бэйэтин көрдөрүҥ. Караканов, чэйиҥ бырааттар уурааҕы толоруҥ барар икки халлаат тэҥҥэ истэбит тойон эписиэр. Бэлэмнэнэллэр, кыҥыыллар, ыар тыҥааһыннаах музыка иһиллэр Сургуев тула өрүһү халлааны одуулаан турар. биир саллаат бастакы саллаат бииргэ чээн хамаанда биэрээр чэй диэр иккис саллаат кыҥыырын уратан тохтоо тиэтейимэ ханна да куотуу суоҕа ити кэлэҕэйдии саппыкытын сонун таах оҕотто да ууга түһүө сургуйап эһиги сидьиҥ илиигититтэн охтуох кэрийтэн эбэ хотунум эн дохсун сүүрүккэр көҥүлбүнэн устубутум ордук эмискэ аллараа өрүс тик ыстанан кэбиһэр ыппакка хаалбыт икки халлаат сааларын умса тутан хараҥа күлүк буолан көстө туран хаалаллар. Быыс бүтүүтэ Тургучаан үрэх үрдүгэр мырааныгар памятник көстөр саас үрүҥ түүн күн тахсыан аҕа иннинээҕи кыыһар туҥат памятник аттыгар сааһырбыт киһи хоргу хоҥкуйан турар сыана улам сырдыыр ыраахтан пионерскай горн барабаан тыаһа иһиллэр киһи хамсаан кэлэр сааһырбыт киһи Ол күн мин Тургучаан үрэҕин этэҥҥэ туораан, кыһылларга тиийбитим. Нөҥүө күнүгэр бандьыыттары урусхаллаабыттара да хойутаабыт этилэр. Учуутал сургуйап суох буолбут этэ. Ол кэмтэн бэттэх элбэхтэ хаар түһэн уулунна, халдьаайыга ньургуһун таҕыста. Эбэ хотун элбэх көмүөл мууһунан түллэҥнии уһунна. Кэлэн ааһар кэрэ саастар сылын ахсын ордук тупсан кэрэтийэн иһэр курдуктар. Эн сургууйа учуутал эрчимнээх эдэр сааскар барбытыҥ булохтон. Эн эмиэ бу сааскы айылҕа курдук мэлдьи сырдык, эдэр сылдьаҕын биһиги өйбүтүгэр, сүрэхпитигэр тохтоон иһиллиир. Ити мин үөрэтэр оҕолорум саҥа олох сибэккилэрэ, пионердар эн сырдык ааккын чиэстии, манна саас ахсын бу күҥҥэ кэлэллэр. Саҥа ньургуһуну хомуйан тыыннаах вино куураллар, Ол эрээри кинилэр санаарҕаан санньыйан турбаттар. Түөһүт өлөннүүрү өрөгөйдөөх сырдык ырыаны ыллыыллар, хорсун хоодуот санааны күүрдэр хоһоон ааҕаллар, гуорун оонньуур барабаан охсоллор, кытыасты умайар кыһыл былааҕы күөрэччи көтөҕөллөр. Гуорун барабаан тыаһа улам чугаһаан кэлэр, сыана лаппа сырдыыр, күн тахсан эрэрэ биллэр, Гуорун барабаан тыа субу кэлэр. Пионерскай ырыа иһиллэр, оҕолор суб учуордук чугдаарыччы ыллаан тиийэн кэлэллэрэ биллэр. Быыс